Eh, pamusoroi masahwira mese kumativi mana kwamuri munofara here makadiiko isazvanza taisazvanza machembere neumbarume tati timbouya tikurukure kumbodzidzisana mbijana sevana vepasi chigare hakusi kuti save vanoziva zvakanyanya asi kuti kubatsirana murwendo rwematare kuti zvinhu zvifambe zvakanaka saka ndauya hangu kuti ndizopatsanura dare redu refull moon nekufamba kwematare nemwedzi um, vanhu vakawanda ndoona muchibvunza musingatozivi musina ruzivo rwekuti sei tichitaura kuti matare nemwedzi zvinofambirana kubva kare Vakuru vedu vaitoita chivanhu chokufamba nemwedzi nemadheti awo saka ndisati ndaenda kumberi ndoda ngokukurudzirai kuti kana uri munhu wematare unofanirwa kunge une une full moon une moon calendar not full moon moon calendar moon calendar inokubatsira kunzwisisa madates enew moon nefull moon zvinokubatsira futi kuunderstanda muviri wako nokuti vamwe vedu tinorwara tinorwara tinombodini sori ndeichita ndichisevenza munhu wacho munhu webasa ndinorwara ndichimbodini dini saka ukazoona kuti oh shit full moon yasvika eh ah, language yacho yakatokanganisikawo ukazoona kuti oh mazuva efull moon ndiri kuita kakurwara rwara ndiri kuita kakutyorwa tyorwa muviri unobva watounderstanda muviri wako wobva vaziva zvinodiwa saka ndichatanga nenew moon new moon inguva yefresh start yefresh beginnings new beginnings ndonguva yatinoseta maintention yedu ndonguva yatinototi pachivanhu ndonguva yakanaka kutanga business kana uri munhu ari kuronga business ndonguva yekukumbirira business rako kana une business ragara riripo ndonguva yekukumbirira mafresh ideas upenyu chaihwo ndonguva yekuronga zvinhu zvemwedzi wese um, isu hatishandi nekuti kwai musi wa one january aiwa isusu one wedu musi wenyu munhu pachivanhu chedu saka iwewe panyu munhu unotora nguva yakareba uchisa urongwa hwako nekuhukumbirira kuvadzimu nekukumbirawo njere dzavo dzavanenge vachikupa kuti ita so ita so musukuru nyangwe zvakaoma nyangwe zvakanaka ukagara pasi nguva yenyu munhu simba rine rakawanda rekuronga zvinhu manake vanhu vanokumbirira manake vaya vaya vanenge vachidawo zvakanaka ndonguva inowana futi vanhu mabasa ndonguva yekuti chero kudzvara isu tinoita zvokurima tinonyanya kudzvara mambeu dzedu panew moon because panew moon panenge paine simba rakawanda rekudzvara zvitsva ende ukadzvara mbeu panew moon dzinobereka zvakanaka dzigobudisa mafruits akawanda ndonguva futi yekupa kuita reach out kupawo vanhu vanoshaya kana kuita act of kindness nekuti ndonguva yekudzvarawo zvitsva nekuti handimozati kupa kudzvara kupa kudzvara ukaona uri munhu anopa uri mugaro uchipa zvakanyanya Ruoko rwako chanza chako chinongoramba chichiyerera nezvakanaka nekuti vadzimu vanenge vachiona kuti iwe ukapiwa unenge une rudowo rwekuzopa kune vamwe saka tinoplanda manew seeds tinoita manew plans tinokumbirira upenyu hutsva pamwe tanga tiri museason imwe yekuti upenyu hwanga husinganzwisisiki unogona kuona new light richitanga kuuya during the full moon during the new moon sorry pafull moon apa uh, inguva yeku yekugona kuita let go cleansing kucleansa kuno kana ukatoenda kugungwa ukasvika panguva yefull moon unowana yakarakaisa marara kelp kunze kwaro ndongo ine yakawanda aya ya mazishizha aya anogara ndo yandoti kelp yacho mazishizha aya anogara mvura ndonguva yanenge akaraswa zvakanyanya ari kunze inguva yecleansing yekuti alet go jenaguru rinenge rakanyanya upenya mudenga saka rinonochenura nekubudisa futi zvinhu zvese pachena ndonguva inonyanya kukonana vanhu vakawanda because chokwadi chei chakanyanyobuda pachena ndo nguva yekuti kana munhu lese ndakambotaura pane pane imwe nzvimbo chiti munhu kana anga achichita dzimwe nguva anonyanya kubatwa pafumu because jena guru rinouya nekuchenura nekuburitsa zvinhu pachena ndo panotanga futi kuunderstanda zvimwe zvinhu thats why zvichizopa kuva emotional because maemotions ako anenge ari real zvinhu zvako zvaunenge uchiona nekufunga panguva yezvezvi zvakajekesewa pachena jenda guru rinojekesa panyama nepamweya uye rinochenura saka cleansing iya ndanchireva iya iya vanhu vanoti hanzi zvoni tinoda kugezwa munyama tinoda kudii nguva zhinji yokunyanya nguva ine simba rakawanda respiritual spiritual power rekuhila nekugeza zvozve zviri pamutumbi urwere urwere zvikwambo nehondo dzakawanda zvinokundwa munguva yefumu full moon yakakoshera dzimunoti dzimu rine simba rakawandisa rinenge rine simba rakawandisa saka inguva yekuti ese matara ako wanga usingamaiti zvakanaka ndonguva yeku yekuzama kuchibatanidza matare aya kuchibatanidza kusangana nevadzimu nekuriliza zvinhu zvakawanda vanhu kazhinji chimwe chinhu chakutikanganisa matare evanhu vanenge vari padhuze nesu munhu wematare wafanira kungogara wakaunganirwa nevanhu ndonguva yekuona because jena guru richakuonesa vanhu vakakunakira nevanhu vasina kunge vakakunakira mukati mematare mako nemukati merwendo rweupenyu hwako saka ndonguva futi yekuita let go of marelationships that don't save you vamwe varume vatinavo nevakadzi vatinavo during a full moon unotonyatsofila deep emotions dzokunzi munhu inarcist munhu iabuser munhu haasi kukuitira nekuda kweenergy yefull moon saka iwe unozoramba hako wakungomanikidzira because dzimu rei richitokuonesa rinenge riri very present nguva yefull moon unozoramba hako wakumanikidzira uchibikira munhu uya uchiteedzera zvinotaurwa nevanhu zvekuti hee ukabika ukawacha ukadini murume wako anoita zvakanaka but pfumu inenge yatouya yatokujekesera kuti you are in a toxic relationship then the, the, there is a lot of uh, deep ancestral trauma inoitwawo uncovered pamwe yaunoziva pamwe yaunenge usingazivi saka izvozvo unokwanisa kuwana uchingobuda musodzi dzimwe nguva unongoti wakazvigarira wotoona wakudzamisa pfungwa kutanga kugaya kuti but sei zvinhu zvichidai mufamily koi ndakambokura sei wotanga kuona uchirwadziwa pain inorwadza munhu kana uri kugarwa ingosiri yako chete unenge wakatakurawo generational trauma vanhu vanofunga kuti vadzimu vanongouya nemanake chete vanongouya nehondo vanongouya neushavi aiwa kana uchitova mugaru unotova iwewo chain breaker wemumhuri kufila kwaunenge uchita maemotions unenge uchifila pain unotakura pain yemunhu wese mupenyu ari kurarama nepain yaka yakanzwikwa nevatana vari seri kwako nevadzimu vese vakararama usati wavapo unenge wakaitakura pain iyoyo saka wakatakura pain iyoyo unoona uchichema zvakanyanya uchirwadziwa makambochema here kana kuti kunzwa kuva emotional body yako yotanga kurwadza nokuti vadzimu vedu kavanorarama muropa redu mudna medu ndo mavanogara mumwoyo medu vanogara matiri saka pain yavo iyoyo iwewe purpose yako uchitorarama unenge ufanira kunge uchihila pain iyoyo kuti ivo vazorore murugare saka ndezvipi zvunhu zvatingaita during a full moon zvingatibatsira chekutanga munofanira kuavoida kuenda panzvimbo dzakaungana vanhu nemhaka yei nemhaka yekuti nguva yefull moon mukazotasa mapenzi vanhu vanotopenga chaivo chaivo vanotopenga mo during a full moon saka vanhu vachipenga kudaro iwo paunenge uchipinda muvanhu vakawanda unogona kusangana nebopoto nekukonana because of the heightened hayi cho mama unogona kusangana nebopoto unogona kusangana nekukonana nevanhu kwakanyanya because eh, unenge uine height vanhu vanenge vane height and eh, energy saka zvakuenda nokuti energy yawabvuma kushanda nayo iwe ndeipi zvakuenderana nokuti iwewe zvawagarira mudare zvauri kuda panguva ino ndezvipi kana uchida kuti iwe ukure mumatare unofokasawo nekugara mumatare mako uchikumbirira uchigeza mutumbi wako mogezera mhepo kuti dzibve vanokwanisa kuenda kugungwa moinda monozvigeza vanokwanisa kutora makwenzi ekuzvichenura mutumbi motorawo vanomwa mufanichimuka vamwe vakatonyika musi wa 13 april mwedzi uno ndo panenge pane nenge pane full moon saka wagona kunyika mufanichimuka wako ukamuka woti musi wa 13 iwowo ndo waunomwa nokugeza mufanichimuka wako zvinokubatsira kugeza nesalt fembo zvese izvozvo zvinobatsira just hold on chandiregerera orit naitaura nyaya yekugeza kuti unenge uchigezera nokuti iyi nguva yekuita let go let go of zvinhu zvakawanda inguva yefull moon cleansing yekugezerwa zvakaipa tichisiyirwa zvakanaka zvega tichisarawo tachenera matare kunyanya mitumbi yedu nepamweya zvinotivhiringa zviya kuti zve zvichisudurudzwa um, saka unofanira kunyanya kuavoida nzvimbo dzakazara zara vanhu kuitira maenergies evanhu nenyaya yekukura kwekwira kwesimba kwe redzimu unoattracta futi maenergies evamwe akawanda semunhu wenenge munhu akagarwa nemudzimu unotoona uchistrugula nemaenergy evanhu almost every time saka pafumunhu zvinowedzera futi ndosaka ndichitizamai kuavoida nzvimbo dzinenge dzakaungana vanhu kana mapati kana chii anotorwiwa during full moon because maenergies anenge ari very high akanaka neakashata hazvisi zvega zvazvisiit uh, inoamplify whatever energy youare carrying nguva yefull moon asi nguva yekunyanya ku kufunga negative about yourself inguva yekufunga zvakanaka nekudanira rakanaka kutocleansa ikoko idare rakanaka tazvicleansawo tinozombogeza futi nemakwenzi emanake nekushandisa makwenzi anounzawo zvakanaka patiri nekuti tatochena ka tikachena tichiti chakachena kudaro takutogadzika zvakanaka saka panew moon tinogona kungoita dare rimwe chete bikiro rimwe chete rinova rinenge riri remanaki sezvo tichiseta manew intentions nekuti mabusiness nekupisira makwenzi eku ekudzvara mabusiness manyowani maideas manyowani nekubringa the new into your spiritual and physical and personal life then pafull moon manje tinotoita mabikiro maviri bikiro rokutanga rinova riro rekuita cleans kugeza kudzinga zvakawanda zvinocleansa indongopa maexamples it doesn't mean kuti you have to do things exactly se zvande ndareva izvozvo but iwe semunhu ane mudzime mudzime wako unotokugaidhawo kuti kugezera mhepo inda kugungwa kana kugezera mhepo tora mvura yechitubu vemadziva madziva anotokutsanangurira kuti unoita sei unofanirwa kuita bikiro rakasiyana bikiro rekucleansa rinoitwawo nekupisa futi mumba nemacleansing herbs nemaincense anocleansa mudzimba nemacandle kulaita macandle kunotocleansawo dark energies dzenge dziri mudzimba then tapedza izvozvo tageza nerekuklinsa dare

saka patopedza kugeza neayo makwenzi toisa bikiro redu remanake topisawo makwenzi emanake zvapera izvo taakutobata matare taakukumbirira vadzimi vedu there is no right or wrong munofanira kufimirira guidance yevadzimi asi kungounderstanda chete kuti nguva yefull moon iri very powerful in letting go kureleasa mhepo dzose mudzimi wako nesimba rokutosta kukonekitana nemweya wamwari unova une simba rakapiwa namwari kumwedzi kuti rirape nyika saka iwe unofanira kutrusta kuti inini ndikazvibatira matenda yangu ndikazviitira zvese zviri kutaurwa nasave izvi zvinofamba zvakanaka but problem yako ndeyekuti vazhinji vedu takangojaira zvekufamba nokubatsirwa nokudii izvi zvese izvi unokwanisa futi kuzviita even usina mudzimu kana usati wagumboziva kuti une mudzimu here uchingotenda hako kuchivanhu unokwanisa kuzviita zvekugadzirisa dare rako nenzira iyoyo wokwanisa zveku kuzvichenura mutumbi wako kana pane pakwambofambawo pasina zvakuita zvakanaka ndiwo nguva yekunyatsozviklinza izvo kuzvisunungura kuti uve munhu akareruka nokuti matare anoda kureruka ndiwo nguva zvekuwacha mafuko evakuru ochena kuitira kuti wo tigone kuenderera mberi zvose izvozvo unopiwa guidance chakakosha ndechokumbogara mudare wokumbira kuti nhasi fumo ndokumbirawo mundijekesere ndonguva zviya tobudisa dziyo dzevakuru panze musi wa 13 iwe zvovata zviri panze zvichirohwa nesimba refumun Full moon yonosimbisa zvuma zvatongofamba nazvo muvanhu zve zvakatakura energy dzevanhu tombozvirinisawo paye patinee takatsamwa paye takapfeka zvuma zvevakuru ee eh, tombozvibudisa panze dziyo dzevakuru dzose dzisimbiswe nemwedzi ndo dzidziso yandingagona kupai kana mune mwe mubvunzo munokwanisa kubvunza mucomment section mosubscribewo kuchannel nhaika nekupawo vamwe link zvifambe zvakanaka ndinokutendai mitupo yese vanotevera mavhidhiyo angu vanoteverawo dzidziso dzangu vanopawo feedback feedback yakandikoshera kuti ndee ndichirambawo neniwo ndichitodzidzawo ndichitokura vamwewo ndovanenge vachiuya vachiti aiwa ipapo pamataura hapasipo tichingobatsirana rwendo rwematare rudogara uri wega ukangozvivharira mumba unoda kuramba uchikura uchizvipa patience futi dzekuziva kuti hauibve nezuva one akambotaura namuchembere shumba muchembere noma ndichiti hatipe munhu sadza nenyama achibva kunozvarwa kuchipatara saka zvipe patience yekuziva kuti ndiri kukura chisingadii hwekunetera matare chisingadire hudii hwekungofamba kungorarama iwe uchizati une mhepo iri seri kwako wopedzera watokangamwa zvako wakunakirwa watokumbirira manake auya hoyo watokanganwa kuti vadzimu variko aiwa zvide kufamba zvichidaro